Mukwano mol. Psalms Chrisip obedo gin amwoda ma dano weng maro i Uganda. Jami pa Psalms tye mapol i kine obedo Chrisips me layata, Chrisips me gonja, Cookies, Odii, Berenge ki mukene mapol ata. Nong jami pa Psalms Snacks i Supermarket ducu ma tye i lobo man.

One Loop TV odiko matin, watye i program segment me aryo me Ru Piny Tin. Wabedo kany wan ki Emma Akwero ka ma wabedo ka nywako iye lok, neno ngo ma tye ka timme i lok lobo. Wacako ki Today in History onyo Nipo ma wagoyo wiye wiye neno ngo mutimme ki kome. Ento wawacci ni i tin en aye obedo nino ma kitimo kwede lok me Age Limit ma kikwanyo. Wao lacen waloko lok kom bom bom mubedo tye ki nongo Mbale, waa ki lok kom bom bom wabino bene wanywako lok. bolo kwi i Yala. Gua ki kenyo gua tye ka neno peko madit ma tye i Uganda kumeni ma lok kom Ebola. Wa ci Ebola tye, myero ibed ma igwokke. Gin ma pire tek ka in ibedo giri ata ka in icito ci nongo meno mamegi ento gwokke pi lworo. Kit ma wawaco kwede ceng ywi, meno wapoyo wiwu ni i segment wa me aryo ma tyen ma kilwongo ni Aboka Lam wa ibedo ki welo me awora Wang me acel mi en bino i studio ma mego madit ma tye ya kombeddi i iye kany. Oye weka jo ladit Osborne Ocheng ma en obino ka nywako lok manok nok ma lubbe ki lok kom PDM, Parish Development Model. Lok madwong okatti

Ee, lutwa, ingeyo gin ma pire tek-ki. Ka ibibedo i lobo-ni, myero iwek wungon leb gala waco ni legacy ka ma ibedo iye. Ka kimiyi tic, calo i cawa-ni wun wumina kom en i Wan Luo TV-ni, pe abedo ki ume, myero abed to weng. Ineno abedo ni mut en weng-ngi. Co kom ka kimiyi bed to iye weng, pe ibed ki ume. So meno aye gin ni ma wan obedo amuru wun bene obedo kunu pien wun wan luo TV otye ka weng i wi lobo ni en oweko ber ne weko i cawa ni wa lamwo bene tye ka nen to en otye wa lamwo dwi ni ogudo teng wi lobo weng ka ma nongo wun wumito ni ma ki dongo lobo ki loc matir obed i kin gang. Ladit Osborne, walwongi odiko matin. Wamiti inywak ki wi lobo, tutwalle i lobo Acholi. Megiwa, lutinowa, dano mapat pat gubedo ki kero matek. Kineno matut ni PDM onongo myero o bot lukin gang. Kare ma President Yoweri Museveni olonching program man i dwe me aryo, En owacci, Gin ma pire tek, tye milion nyo anywali pa Ugandas ma romo gin milion apar abiro myero kinene kidirogi ter ter ni a ki i can wek guo i middle income ka ma nongo ginongo cene moni manonok-ki. Meno gin ma obedo matek tutwal. Neno pa ladit lobo-ni i tammi pud tye kit ma tye kwede-ni.
Me acel, amiti apwo management me One Luo TV. Ka inen kanca mo acel ma tye ka yelo lobo ma megwa-ni, en aye miti mukato laco, miti madit tutwal. Dok amito apwor bene anywalli me Uganda me caa weng bedo ki lawiny ki keto cwinygi me ngeyo ni ngo kikome ma myero obed kwene i caa me kwene. Dong lok kom Paris Development Model eni ma obino ni, Ka ineno yub pa gamente, program pa ladit lobo waco ni tye dano ma romo pacen. Pyeradek wiye abongwen i wi mia ma pud gipe i gin ma kilwongo ni money economy. So en waco ni neno ne waco ni jo ego ni myero guao ki i cam tic me ic keken gubin i tic me lim ka minongo iye ciling. Ento dong ego ni kiromo timo ne nining? Ento wek ero wa eno, myero gibed ki kare me kelo Parish Development Model ma nongo dongo lobo ni gitero i te Parish acel acel ci ki ngiyo anga gin ma dong tye marac-ci wek ki elgi malo gudony kenyo. Ento amito wacone ni. Jo mukene ma dong gitye maber-ni, ma gitye maber-ni gubedo ki kare me cako to apudao ma jo ma tye maraco-ni pud pe gunongo. Ento ni ineno koko caa-ni tye ni wii i Uganda-ni, dano ma tye ka ngwecce, ma tye ka. akogi ma tye ka gwaro umgi ma tye ka timo so egu ni weng ma nyuto ni ngwec tye i cing dano ka inene calo i district ma romo pyerarek wiye adek tye ki koko koko tye i komgi ni tii bedo cwii because dano obedo calo cucu gubino guto i kwara rek kwak ngwec kwak ngwec pe gulubo kit ma myero jami owot kwede an dong Amaro program ma jo ma tye i Sekretariat me PDM tye ka timone ni, Dwok giri cilingwa. Wan pe wamito lok mo madwong, lok asoowa dwok ko. E, dwok soowa.
Atye ki lworo, atye neno cabit aryo ma kimiyo it pol na joni ni gudwok soo ma kikwalo-ni. Gin ma tye ka lokke i kom miti-ni, watye ka neno ni two billion shillings me PDM tye ma kitiyo kwede marac. Par myero odok i lok kom cene ma kikwalo ki ngo mutimme kwe. Ento watye ki peko ni cene orweny i wi alyeli. Kong ka atongo wiye, ngat atye ka neno One Luo TV, waneno ni i Gulu, ciling milion abongwen ki. Cwiny. Ka wacito i Kitgum, tye milion miya angwen ki apar abiro. Ka wacito i Amudat ma bene cok botwa, watye ki alip miya angwen keken murweny. Ka wabino i Nwoya, watye ki alip milion miya aryo ki aboro. Ka wacito i Agago, Watye ki milion pyerangwen pyerangwen wiye abongwen. Meno akwano wiye wiye cene ma kitiyo kwede marac. Dong watye ka neno ni Secretariat okato ki solution mo mukene ma kiromo timone me juko lakodi tim aranyi eni ma tye ka bino ma lubbe ki tic marac ki lim pa gamente onyo lim pa lwak. Ingeyo
Ka imito niang ni dano tye ki miti, and miti ne polle, ingeyo miti ka pe ocobbe gak miti. Miti always ka tye myero ocobbe o. Li eni dong ka in iketo wii o mot, tween an ma kikoba ki arua acito lamo i dwe me abicel. Agamo opic i nindo acel me dwe me abicel, tweng kikoba i dwe me abic i kine nindo apar adek. Ci mar o, an arwatte ki LC-Series ma gimito dore tweng guniango ni coo gitye ka cwalone i sub-county ento meno ki i district me Kitgum. Botwa pingo Office Akau pe ka cwalone? Abedo ki kare me titigi ni ciling eni tye pa categories pa dano ma kuman. Pi pa won kom adek, won kom adek dong giyero loyo sub-county. Ciling eni myero ocit i parish. En oweko gamente tye ki plan gin ma kilwongo ni Financial Inclusion tye iye ki bene gamente tye ka tic ki UBOS me neno ni kitiyo i lok me data, household data, wek kiniang kwere ma can tye matek. Wun wungeyo ripot pa UBOS me mwaka elip aryo ki pyeraryo nyuto ni can madit waneno tye kikobo me can I pacen pyera abicel wiye aboro. So egu ni nyutti. So ma nyutti data eni ento bikonyo me niang ni i paris egu ni anga gi ma tye marac loyo weng. Dong tye ciling ma kiketo gi o mapapat calo wan calo lamoo wan onongo million miya abongwen ki pyera abiro wiye adek. Anti ciling ma myero ociti bot mucel i saccos. Waketo saccos ciling pi saccos pyerangwen wiye acel, ma pyerangwen wiye abic pudi wabinongo i kwota eni me aryo. Ee, wabinongo i kwota me aryo eni. Pien waketo milion apar abiro apar abiro kit ma gamente waco ni, wa ciling eni ocik to kunu, ket i akaun ciling eni pi ciling me aguda. But I distrik mukene, dano otor lataya.
Wati, gin oweko bene walwongi kany-nyi. Ngo planwu wutimo kining oweko koko pe okato onyo you organizing groups egoni kining me nene ada ka cene o ocito atir bot lwak ma who are designed to get it? Ingeyo gin kama an atiyo iye, gin ma an amaro en aye tic lakaracel ki dano weng. An bene winyo gin ma kilwongo ni dwan mapat, divergent opinion, myero ibed ki kare me winyone. In calo latela, pe myero ibed ki ngat acel ma coro tammi keni, ento ocung i ada ca weng. So amito wacci ni an abedo ki kare me bedo ki ludite-ni, ki bene alegogi awacci kikel guidelines weng mua ki i ministry mapat pat. ma lubbe ki lok kom PDM wek wabedo ki kare me kwanone lakaracel. Twed dano interpret thing guideline pa pat. So lok bene en kelo lok i kom dano en bene gitye i koko ni gu interpret thing guideline pa pat. Guideline en okelo peko ki pol dano-ni weng. Kwan dano kacel gang kwan te jo mukene dong te kwano i buk jo ke kwano nge buk so guideline bedo ki long goyo ataro so guideline ene okelo ki dano ni pol peko mera so inongo ki waci ni kong in itim eh, lok me data ko oyoto so cim dong tye ka a ki ministry because financial year cok tum gide ki ciling odoki dano dong waya aja wa tong dong gini tong ki kome so dano to guto ento megwa wan wa inongo

Identifying Enterprises ma mitte i kin Paris acel acel iwoto itiyo ticci ci link tye i lainni. Co ego ni myero inen Information Officer ki anga ki wun myero oyubbe ki jo me gine ociti i lok me Household. Kemme ki okori ni eno a cowu keken. kama acel kene awaye hmm. oke en otumo ciling ma mitte me culo paris pris chief ma giculo ma gikelo ma ki recruiting gini eguni kono awaye tongo ten guideline waco ki budget ma megwa ti million eh, miya aryo ki aboro ma mitte ento gamente cwalo 111 awaye eni cwalo Kunnu wek icul ki joni o, wek gubed labongo koko. Co ego-ni kwanyo moni me Seed Capital i tongo milion miya abicel ki pyera abiro wiye adek i tongo. En dong ecwalle i akaont pa joni. Co tim mo kuman keken. Co guideline ni wan otiyo kede kit ma cik waye ni obed kede. Meno be guwaco ni ajir nye dong lagi gi mo ma pe lar. Gubedo agiya waye ladit pi kong itong gini ma wa itongo ciling pa nga. Because ciling i wogi ne tye. Mm. Wogi ne tye i pa ni. So cwalle obot gi. Mm. Ka i mito ci be lok ka i duk la can. Ma i pe ki gi mo ma be in i tye ka tic ki e nino acel ma no i pe i tiyo ki dollar acel. Ci i romo giri bene bed la member. Ento i cawa ni in i tiyo nino acel ki dollar ma romo angwen. So you above that thing. So wek ciling pa lugang pa lukin nga ocit botgi.
Gurup ma iwaco ocoyo gurup ma kicwalo cente odong botgi, ngo ma itye neno calo obedo alokaloka macok ma itye ka projecting ni romo kelo projection ma mego bino i light? Gin ma obikelo wa peko ma mito wati iye oyoto en aye gin acel loko adam, mindset change, ma tye pillar number abic. I Paris Development Model, lok ada neno wa kit ma wan waneno kwede neno. Wan wape i static i tam. En oweko ka wamedde myero kong wapwony dano ni pien ciling pud tye i account gi pud pe gutiyo kwede. Myero kong wabed ki kare me pwonyogi Gunge ni cilingi megi. Cilingi ka in tye ni tiyo kede, omera dok diki myero oti kede. Myero wabed ki kare me dwoko ne. So cwiny eni myero kong ki ket i cwiny gi ni an ka abi timo gi moni ka o o gin eni tye revolving income. Myero a ki bota ocit bot ngadi. Ka an dong anongo, ngadi bene onong. So egu ni en aye jami ma myero wan wabed ki kare me neno ne. Ki bene keto iye cwiny wa ocawa weng me lubo ne. An dok aketo ni odoko ticca odiko con ka apong alwongo faille. Awaco jal, 'In lawoyi bedo kwe? Ipwonyo kwene? Pien ma jamine kikelo complain o bota, ma dano waco ni gin banga ocoyogi, ento gi pe ki verifying gin. Awaco DFCU, 'Wun wutye ki contract ki Lamoo District me neno ni ocoyo dano-ni weng? Otim ber obin ocak wot i parish kacel acel-lo weng? me neno ni wutiyo tic ma megwu ocobo labongo ki lele. An, ingeyo gin ma pire tek ba? Ee, ciling, wun a ciling obedo, ciling nyinge pat. Ee, jo mogo lwongo ni agwiling, jo mukene lwongo ni co, jo mukene lwongo ni lim. Co nyinge tye omere ma papat oweng. Ento weko ka in te culo school fees, iwinyo waci school fees. Ee, ka ite ikono ka timo ngo ki waci bill. Co nying eni weng lok kom co. Gurus. Ka gurus tye jeba i neno wa wota be lokke o. Kiro an en awoto ni ka bene tye jeba na wota be lokke abedo abunyu ca weng twet an bene nongo kumi ne tiko bedo ka po apoya ca weng ca bene woti ni loko so tye ki kite so myero ki pwony dano gina ki lwongo ni financial literacy. Wek wunge ni ciling ka obino kun pe opo.
Ngat ma tye ka penyo lapeny waco ni, Ladit Osborne, kite dong wun dong wutero dong cene i kin gang wutye ka pwonyo dano, lworoni pe ni ada kibitiyo ki cene eni? Ka bene lworoni pe ni kibitiyo ki cene, wubitimo ngo me neno ni gurup otiyo ki cene maber? Lok me ciling ba, ka in dong imiyo itye ki cwiny me timo biacara, nge ric tye iye. So ka ilworo ric pe ibitimo biacara mo keken te ceng kany. So myero inge ni ric tye i lobo ni. So dano bitiyo ki so ni. Ento wan be myero wayub pe me mede ki pwonyo dano mini ki tam. Twero ka dong imini ki lworo dong anyime pedo. Ciling ki kelo ni ki ti kede. Ento jo ma myero oti kede tye. Wan pe ongolle ki offices ka tic ki ciling ma pe megwa. Ka iwacci ligeri ocit bot Pat, tim ber wek oo bote. Ka dong imito peny Pat, iwaci, Pat jal, konya bene, atime marac. Ento adwoko pren en ni pi ciling pa Pat bene kuman, ento me loko kwo pa Pat. Cu ka in dong imito ilok kor wek kwone obed pe, ee ca in aye laneko namba acel. Co ma nyuto in bene ibedo ki tir kwede. Co myero wabed ki kare me loko adam pa dano. Financial literacy ni ciling ka oo eni tye kuma neno pole an anene kit gang pol dano tye target income workers gitiyo ni an i mwaka ni amito wilo dyegi abicel kum dyegi abicel ni wanongo nining so nongo dano keto cwinye tiyo ka owilo dyegi pi dong tyeko ko ticce ni ka so me dyel-li dyegi ni dong oromo so pol dano tye target income workers So myero walok onerogi ni dano myero obed ma giketo cwinygi naka ni gin eni ka acako timone ma loko cwinya, loko kwona, obed ki kare me lokone, olok kwona, olok kwo pa familina, olok car ma atye iye. Eh, Egu ni en acwiny ma bedo maber. Ento ka in ca wa imito in ibed maber keni, jo mukene ni dong obed ka dongo obacu, gubed ka neno mere ber ki boti, I wi lobo wa Lubanga bene pe neni ber. En oweko gamente mito ni dano wa owot marom, jo moni mudong cen-ni kikelgi ki wot lakaracel. Pien ka in dong ineno ceng en ajwi tye maber ki lutinne ki angagi, jo mukene dong tye ka can, ci in nongo adedei ni gangi bibedo maber? Ibibedo maber? Myero ka ibedo ineno, bed ta neno ngei ni oa ki kwene? Watye ka cito kwene? Lutwa-ni bene okwo nining? I wi eno, myero ibed ki nyeko ma kilwongo ni positive envy, nyeko maber-ni, ni ka pat tye ki cim Samsung kono five, six, seven, an bene abed ki kare me yelle, me tic matek me nongo cim eni. Positive envy. Ento pe dong kadi ineno pat tye kede wa ja rwako tal nyo dong kwalo kwal mo ma pe gute, ee, ee, kiniga eno waweko pedi, wacito mo mot aculi. Cu egu ni en aye jami ma an abimedde ki legone, ki bene tic ki dano, luwota, sharing ideas, ka eni pi niang twen ba wek awacci ba wun ma, tye gin acel ma an amito apwo iye i lobo eni, ena ni Lubanga ominiwa kit me neno. Ka in ineno gin moni ma ingeyo ni pe ingeyo, tim be ipeny. Peny konyo because we don't monopolize knowledge at any moment. Ento wek inen dano kwano jami mapapat Iwinyo ni ngado kwano kor ongo, kor kwano ongo, kwano ongo. Twed jami mukene nongo fil mukene nongo pe ingeyo. So ka in pe iye, bwonne. In pe latela. Latela myero cawa weng obed ma bwonne. Twed lwak dong okerio, Lubanga bene okerio kenyo. So bwonne wa i gin ea pe angeyo ba lutuwa, wek ka a consulting. So ka i consulting wa, okay, eni watiyo kuma. Ento ka dong obino wa, aa, an dong amoko. In imoko? Yi Lubanga, Lubanga be kong penyu duca lwee. Apwoyo Osborn.
Apwoyo bino i studio ma mego mi One World TV. Watye i program me Ruu Piny Tin, program me aboka lam. Naka ibunyo kit atye kwede, lyet ma pi wacce. Ah, Ladit Osborn, ineno ni icako maber iwacce ni peko tye madit i Acholi. Peko tye madit i Acholi, dano weng tiyo me dek. Iniang dok kodi taxi moni ma tingo tero gang iwe. Laco ni genge genge genge genge watye cero gang. Walwongo laco laco. Eh, laco laco ki coyo inge ni me dek. Yes. Now, neno ni tye kwer kombeddi ma watye ka neno ni watye ka medo kero pa dano uh, me cako tic matek Bene keto lim ma kitye ka minigi-ni i tic ma dikke binyako kore. Ineno-ni calo latela ma a ki i Lamwo kun nongo tiyo ki All the Other Leadership Structure, neno ni kikelo alokaloka.
An atye ki niye. An jwi ma abedo-ni ka aco odiko, aneno wang polone nongo tye maleng. So eni mina gen, mina gen ni lutwa wanggi tye ka yabu. Ineno, an abibedo ki peny kara ma ripot pa Yubos obino. Abedo nongo ki peny, ci ma apenyo, a sharing bene data ki ki omegina madongo ma gitye i tela pa gamente-ni. ee aloko kumera Secretary General mera Richard Todwong awace ni jal data en me yub boss me keto can dong i pyer abicel wiye aboro ni ada ci wa omera kira dong pe ada wanen positively waneno positively gwok eni dong bibedo yard stick me ryemo can ki i lobo Acholi ci awace ingeyo Eni dong myero odong obed calo odong dud. Ka latin mito nino, ma ineno dek nino, in dong idongo dud adada wa, oh, oh, mama kur kono, Onyo olingi. eh, lingi ego ni. So ego ni dong obed kumeno. Ento kun nongo dwoko wa i drawing board ni myero dong obed calo an a- alat clock ma wa ejal, ca me tic oromo. So, ma i cawa-ni, omegina ki lumegina, dano tye i tic. Dano odok i poto. An pur tye ka purre. Peko ma dong tye ma myero wan okony dano en aye ni, dano dong pe ka pur me gin ma kilwongo ni food security. Pur me dek. Eh, dano dong oa ki i pur me dek te i pur me co. So pur me dek peke. Ci dong ka in ipuro icato, dano bicamo ngo gang? So wod ma eni en aye dok challenge acel ma myero ocak an lulim. Pe dano dong cito wilo gwana wa ki tyene wa ki pote weng ki i poto. Kibino kiputo wa tyen gwana pe ingeyo ka wadok iye. En ma myero odong en dyegi obed ka mwodo ne i oro otim ngo dong pe. Twero nongo poto ki yweyo flat ipenyo wi ee jal. Wan ma wadongo ni wangeyo ni Wabedo ki kare me tongo wabedo ki kare me tongo Atutuny. ee,
gwana. Ka itongo gwana tin, diki doki ibedo ki kare me tongo liyata. Ka eni peke, Dikna wek aa, kono dok ikwany ka bii ki i dero, kicit ki reg, nyo kal eni kicit ki reg. Ci iwinyo kidi dong ki wer dong rrrr, wer dong a lutino anyira wa an nen ma abedo-ni. An dong ka abedo wan ki adana, Ngeli ma ama tira ka abedo kede wa ereg kuman an arego kom rego ki kome cal na agur ma di eh na agur ma di won ma na atye ka rego arego ca mit ma pe gute nya lwe eh ka arego lakite mo kene kel kong kiki kong eh ci wa kiu manok keken koni Salik tye i wi meja, cam malo, gwok ne luny kore nongo. Akumo wacce ni, Icuto ci, a latin piny, a ma inyamo ngo?
So, egu ni, ka wan obedo ki mar i kinwa, actually acoli ba, actually wan era wabiloko wi lobo ni. Pien kit cwiny ma aneno dano tye tic kwede te nini. Kene aye latin ca giwaco ni soya bean, Dano onga pure ki i soya. Mano i cawa ni wel opoto ni bop. Pur keken i kin gang soya bedo i ding. Dano opure, onga pure. So myero wabed ki pur kun nongo bene wakubbe. Alega omegiwa ma otye i lobo ka mapapat, ka ma cuk tye iye obed ki kare me kubo lucat wil. Wek waket lucat wilwa bene obed i gurup ni ka tin gin aye tye kuman jo ni eni kicato kuman. Pe dong middleman keken en obed ta kwo. To en ka ma dong inen nongo ni i calo i cawa ni soya bin ocek i lobo Acholi ma pe gute ka weng soya bin inongo wele dong odugo elip kwan acel nimiya angwen kong elip acel kong elip aryo gimiya adi. So wele odugo kun wa elip abicel nyo abor ni odugo i cawa ni tween dano Opuro kun pur ki kome. Twero ki ngeyo ni coo tye iye. Coo ma nyuto ni dong peko wa wan calo lutela en dong myero wa bed dong ki kare me kupe. Twero ki nen jo ma lony i pur eni loyo weng en a middle man. Jo ma gi winyo gi woo ki gi kwo ki kine ni. Ento i gene i agenda me megu i production chain ma tye abiro ni. Ki waco ni acel neno jami eni tye myero ocit i agriculture ki a ki agriculture bed waket gin me aryo ni value addition ngo ma tye ka timme i tami ni ki pe ka medo kero pa sunflower ni me kato wek obed i level mukene kece eni gin ma tye ka bino nyo jo mo tye ka mini gi bene cene nyo tye ka waco ni a Ka dong larobi gitye ka puro soya bean, wun dong cak packaging wek dong wele dok obed i level moni ma ngo mapat because atye neno ni production chain processing is the problem kenyo ne calo bene romo pe romo bedi tye peko kombeddi ento ka watye ka producing kite waci dano tye ka tic gen tye matek ni tic tye ka ticci chains abiro ni weng kitye ka lubo ne keco mukene ni pwod tye ki loops ma mite kitweyo nati En kece bene tye ka bino, en i lok kom pwonye me tye ka wacce ne ni. Ingeyo gin mo acel, ka ibi cako jami, pi iromo cako ngwec ki lap pyera ngwen, i cako mot, ma nyuti ka ineno pur ma giti pur ne ka iwaco value addition, value additions nongo mite ni machines obed tye ka weng ego ni, in the parises ego ni oweng, ma ego ni pud peke, and ingeyo bene ni rural electrification pud pe oo ka weng, Mac pud pe oo kaweng, so ma nyuto jami ne obitero ter ter but process me cako ne dong ocakke. So mucakke ni myero wan obed ki kare me yubbe ni gini kara timme twene an aneno ma giwaci dano opur soya, dano opur ngo, pur pure. Kare ca giwaci dano opur gwanna, dano opur opur kikome. So ma nyuto gin ma tye en aye ni myero kong wan wayub yo. Kit wa Yecu kare ma obino i lobo kong ocwalo Jon Labatija

Co ma nyuto ni oyab yo myero obed ki kare ni gin dong ocakke o. Obino i kare ma wan watye i tela. Co wan ko ma watye i tela-ni diki maja wawaco ni ngo? Obino i kare ma Pat Larubi wan luo obino kwede i lobo ni wan luo rol wa tye kwene. Myero wan luo dong ca weng i nge cabit aryo aryo ibed ka mony kacel i fil. I lamoo kit a coro woto ni, ocit i lamoo, ocit i agago, ocit kwene, ocit bene i western Uganda o comparing notes wek obed ki kelo nyeko ento wek an apwoyo wun wan luo tutwal ni kare ca aneno ni oluba wa i kin lum jal aneno gine pick up mo manyen diyo diyo mega dong tye lakite mo kany awaco agide amak pyere kany nongo otuco awaco meno anga ki waco eni pat awaco aa lutwa Co dong ee. Co nongo odonyo, so ma nyuto ni en cwinye ni mito medde kwede and management omedde kwede weko dano oneno wa oo jal joni gi kuca gitimo kuman bot wakanyi wan dok odong cen manok so wamed nining gear eni mito omedi twel eni gear muweko tyen ocito oola wa ki lamwoo okela wakanyi inge cocok-ki kiketa bene ate wip The Web Paradises me Acholi Sub-Region. So, ka gin mo tye, myero an awib piny gin information ma tye, akel malo. So, ma nyuto ni, kobbe ongeyo nining? Aneno dong wai, ah, jal man, man doki wa Kampala, Kampala pe bor. Ka wan lwor ka ma tye iye wang an ao. Pe en, an ma megwu. Ee, an, ca weng, gin mo keken ma tye. Ingeyo? Ka in pe ijulo latinni, ngato ma julo pe. So wan lu an aneno mere cawa weng twen tye ma megwa. So wabicung kede me neno ni oo i kin gang weng ka pwonyo lwak. An awaco ki lwak awac calo i cawa ni bota watye keto sola i kin gang weng. So wek keti ki latit TV ni inen wan luwo bene otyeno kit ma wun lwak me pa Lugar Wun lwak me lututuru wutye ka pur kwede coffee, wunen otyeno wa i wan lwor iwaco nen dong jal an aneno wa i wan lwor jal nongo lwak tye ka bore i kin gang so ego ni en aye jami maber ma amito apur wiye and wa bi mede ki timo ne tween information is the key tween ka dano ongeyo ngeco doro gi yot en aye weko dano obedo me kano ngeco doro bedo peke tween nongo gin mo ma myero en obed ka pore ne kwede i kine peke. Because ineno wa cura ba. Cura ka in imito cura maber ma ngete obi gwoko gang. Kec cito ipenyo ki bot jirani ni lamego ni mono ki kany obedo akwo okedo ni ning wai aa ja eno ogwang king wic. So ka dong lakin gang owaci o In dong pire imede ki lokke mabor. Wa eni ki kany, ah, ja eni, eni, ikuro, ikuro lwiye me alwiya, nongo otumo.
Apwoyo Ladit Osborn bedo kwedwa i Wan Luo TV. Ah, lokke mit, nongo myero alok naka ni con ki Emma, awaco Emma, Osborn lobok lok matek wek omedde ki miniwa cawa. Ento amito pwoyo Osborn, wiya po kare mo wabedo i kare me bolo kwir, wacito wayenyo wa i kin lum ka mo, Wa o kono gin ma en otimo en ngeyo kene. A wabed wan ki deyo calo Gonza ki boko wa kombeddi. Angeyo ni ka wa a ki kany wa neno ngo ma tye. A Osborne, mi agik ki, a mi dak acel keken nongo watye ka tyeko program ma megwa ni. A lok ki ma dok i lok kom PDM. Wa neno a Honourable Minister Babalanda okato ki cik ni myero mi acel a mi teko lok kom cam cana myero otim community mobilization RDCs weng myero obed ta monitoring jami weng ma tye ka timme i kin gangi, me bedo ki community routine meetings. Ki dong me agikki waco ni cam cana ni ka pe ki keto public notice dano medde ki camo cana. Project mo eken ma ki tye ka timo ne myero ki keto i notice board. In bene omyero ibed ki kare me neno ni oo project eno okato, project eni dong aromo commissioning, project eni ki camo cene kany pong aromo medde kwede. A Ngo ma itye ka nene calo gin ma pire tek? Only one minute me Lok, gin tyeko meno ma lokke-ni. pire tek-ki en tic ma wan watiyo jwi. Ento in ingeyo dano gitye ki mic mapatpat i lobo-ni. Ka kimiyi tic, ti tic kit ma nongo cik waco kwede. Bikos opic ma megwa eni tye constitutional office. Article two zero three me pen, cik me mwaka pyerabongwen wiye abic, waco ngo ma myero watim. So, community baraza pire tek loyo weng. Me pwonyo lwak waccigi ni gin eni tye kuman ma tye ka bino-ni. Megwu oweko an ki ajwi acito ka me ground breaking mo keken, tero program, project mo keken. Aneno ni lukin gang tye. Tween ka in engineer ilwonga ma lwak pe pe abi o. Tween jami-ni tye ka terone pi angagi. So wa loko mere neno wa keken ni wa mar ticce wa ti timo ne wa tim the right thing and lwak ma mega me lamwor amito a pwo wu a pwo wu tween wun wu winyo lok ka lok ma latela owaci wu wu bedo ki kare me lubo ne ki be a pwo the fourth estate jal pi wu tek ka ce mo wu o kit ma wu ngole ni obota kare ma ti amwor ka wu o mere Ci abitimowu kit atimowu kwede ligini. Apwoyo ladit Osborne ki in me tye ka neno Wan Luo TV odiko matin. A Oye wek waciti cente mo manok, pire bene tek ni ka watye kany wacito wagamo commercial break kun nongo wadugu wamedde ki program ma megwa. A Apwoyo matek. Apwoyo Emma Akwero ma tye ka producing program man gin ki banya gi Hamza i studio. Oye waywe manok.